Tibai leh vek ule, he video ah chuan stoic ho zirtirna thu fing tawi sawmthum panga kan en ho anga a taka hman nghal theih te an ni a, he thu ka rawn lak chhuahna hi Zofa te ufinna zawng ula Pu F Vanlalrochan a ziah a mi kha a ni. Pakhatna I thunun theih thil te buaipui rawh. Pahnihna, I nuna thil lo thleng i hmachhawn dan kha a tha thei ang bera hmachhawn thei turin theihna i nei a, i chet dan tur kha nangmah ngeiin i thunun thei. Pathumna, Heng zawhna hi in zawt thin ang che. A tul ber em tih leh ka mamawh ber a ni em tih hi palina damhlen tur i nih loh zia nitin in hrilh nawn thin ang che. Pangana sum leh pai leh neih thil dang aiin hun a hlu zawk tih hre reng ang che. Parukna. Tuna i thlen chin leh i neih chin te kha i chin than thil habit te vang a ni. Pasarihna, Thil thleng engah pawh ngaihdan lo nei ve vek kher lo turin i inthunun thei tih hria ang che. Pariatna, I nun bih chiang fo la, mahni leh mahni zawhna in zawh thin ang che. Pakuana, Harsatna in siam chawp suh. Sawmna, Midangte thatna hmuh sak thin ang che. Sawm pakhatna, beng pahnih leh ka pakhat i neih kha a chhan a awm. Sawm pahnihna, eng thil emaw tal tih ve theih i nei thin. Sawm pathumna, midang nen inkhai khin fo suh. Sawm palina, mahni leh mahni inthununin nangma chungah chuan khirh la, midangte erawh hriatthiamna nen en ang che. Sawmpangana mitin hnen atang hian zir tur a lo awm vek mai a, zir thin ang che. Sawm parukna, hlawhtlinna hi i tan engchiah nge a ni tih hriat thiam tum ang che. Sawm pasarihna, thil thleng eng pawh hi pawm dan thiam zir ang che. Sawm pariatna, chona hmachhawn rawh. Sawm pakuahna, a hniak tam lam zui ngawt suh. Sawmhnihna, Mitin hi thatna lantirna remchang an ni thei vek. Sawmhnih pakhatna, A tul hun atanpuina dil tu nih hreh suh. Sawmhnih pahnihna, Nitin i fin phah sawtna tur kawng zawh thar zel ang che. Sawmhnih pathumna, Khawibu tana thil tha lo chu khuai tan pawh a tha lo. Sawmhnih palina. mi dangte teh sek suh. Sawmhnih pangana mi ropuite chanchin chhiarin zir thin ang che. Hnih rukna ngaidamtu ni thin ang che. Sawmhnih pasarihna nitin hmasawnna chhe te tal neih tum thin ang che. Hnih riatna nitin i thil tawn leh ngaihtuahna ziak thin ang che. Sawmhnih pakuana mihring nuna hlawhchhamna awm thei hrang hrang dawngsawng leh hmachhawn thiam thei turin inbuatsaih ang che. Sawmthumna, thil mawlte ho te teah mawina hmuh tum thin rawh. Sawmthum pakhatna, mi tha zawka siam theitu tur che bulah awm thin ang che. Sawmthum pahnihna, hlawhtlinna i chanin chapo phah lo la. Hlawhchhamna i chungah a lo thlenin i nunphung tih buaitir hek suh. Sawmthum pathumna, harsatna leh thil khawlhkam tak tak hi kan kawng zawh laia thil awm ve hrim hrim a ni a. Hmalam pana kan kal zel chuan kan kal pel mai a ni. Sawmthum palina, mahni indah pawimawh luatna, ego, hi kan hmelma a ni. Sawmthum pangana, Nghehna hi nun chahbi a ni. Aw le kha tih zawng kha a ni a. Lepika kan inhmu leh theuh dawn nia.